Моннан 40 ел чамасы элек, төгәлрәге 1977 нче елның 3 нче декабрендә Апас районы Каратун станцие янында зур юл һәлакәте була. Әлеге фаҗигадә районның Урта Балтай урта мәктәбендә укытучы булып эшләүче өч бала атасы Хәйдәр Гатинның тормыш иптәше фаҗигале төстә һәлак була. Ул чакта таң алдыннан бу хәбәр авылга гына түгел, бөтен районга да яшен тизлеге белән тарала. Барсының да диярлек телендә бер генә сорау, Хәйдәр белән ни булыр? Өч бала нинди ана кулына калыр? Нәкъ менә шул чакта, бер мизгелдә ялгыз калган Хәйдәр абыйга дуслары һәм танышлары авылның мәдәният йортында эшләүче Мәрьямны димлиләр. Вакыты да бик тыгыз, чөнки Мәрьямның үзен дә Яңа елдан соң башка егеткә ярәшкән булалар. Бик уйлап торуга вакыт та. Булмады, ашыктырыбрак шулай алып кайттылар мине. Балаларны жәлләдем инде. Бигрәк тә Рамилә түгәрәккә җөридер ем яңа. Ул мин ялга кайтып китсәм дә бик кыенсына иде. Әйдә әниебезне озатыйк инде дип озатып чыга иде клубтан. Менә аларны жәлләп шулай барылды инде. Чыннан да бу адамны атлау җиңел булмагандыр. Менә шушы нарасый сабыйларны ярату, аларга карата булган мәхәббәт аны шушы адымга этәргәндер дип уйлыйм. Чөнки ул Бик зур җаваплылыкны үз өстенә алып менә шушы эшне башкарды. Бүген дә хәтерлим инде мәктәптән анда барып килгән көннәребезне. Балалар кечкенә, балалар әниләрен югалтканга әле ышанып та бетмәгән чаклары. Бүген инде ул авыр һәм үтә дә хәсрәтле кышкы көннәр еракта калган. Авыл кешеләренең дә байтагы ул вакыйгаларны кеше сөйләве буенча гына белә торгандыр. Ә менә әнисе вафат булганда дүрт яшендә калган Гөлчәчәкнең күңел сандыгында ул көннәр мәңге төзәлмәслек яра булып кереп урнашкан. Ул әнисе Нурияне фоторәсемнәр буенча гына күреп белә. Авыл халкы сорыйдыр инде, ни хәл әниең, ничек ул сиңа карата дип. Мин аларга ничек җавап бирергә белмидер идем. Чөнки әнигә булган рәхмәт хисе, мин балалыгым беләндер инде, аңлатып бирә алмыйдыр идем ул вакытта аның миңа карата булган яхшылыгын, әйбәтлеген. Изге кешесеңдер син, әнием. Күңелеңдә синең җылылык, күзләреңдә, бөтен йөзләреңдә җылы нур бар, җылы яктылык. Бу тормышның кырыс сынауларын Ничекләр соң, әни, җиңалдың? Боек булган күңелләрне безнең Яктылыкка, нурга күмалдың. Ходай бирсен иде сиңа озын гомер, Бездә күпме җылы хисләр бар, Күңелләрдә безнең, йөрәкләрдә Әйтермәгән назлы сүзләр бар. Ул чакта ятим калган балаларга гына түгел, яшь әнигә дә җиңел булмый. Бер яктан, кичә генә исән булган әниләрен югалткан балаларның күзләрендәге көн саен сагыш, хәсрәт чалымнарын күрү йөрәкне әрнетсә, икенче яктан, авыл халкы арасында һәртөрле гайбәт сүзләрен ишетү, усал теллеләрнең арттан карап калган карашларын тою бәгырьгә тия. Ялгышы турында уйлаган чаклар да була инде. Кайсы кеше гайбәт сөйләп куя бит инде, менә шуларны ишеткәндә, бәлки ялгышканмындыр дип тә уйлаганмындыр. Балалар белән алай балаларны карагандан ник кенә килде микән дигән сүз булмады. Шул балаларны яратуым, балаларны жәлләвем булган инде ул. Аннан соң әтиләре бик акыллы булды инде. Безнең, минем клубта эшләп, ул өйдә калуларны да аңлады. Балалар инде минем белән килергә тырыштылар алар. Рамилә минем белән бергә сәхнәдә кайнады мин ул йортка килгәч. Һәр нәрсәне вакыт төзәткән кебек, Мәрьямнең тырышлыгы, балаларга карата булган мәхәббәте усал телле гайбәтчеләрнең дә авызын тиз яба. Озакламый Хәйдәр абый белән Мәрьям апаның уртак балалары Раилә дөньяга килә. Ул да, бишектән төшүгә әнисенә ияреп, төн урталарына кадәр авыл мәдәният йортында төрле чараларда катнаша башлый. Бүген Раилә белгечлеге буенча укытучы булса да, аның күңеле һаман сәхнәдә, һаман сәнгать дөньясында. Ул мәктәп балаларын җыр-биюгә өйрәтә. Сәнгатькә кереп китүем дә минем, мөгаен, әнинең йогынтысындадыр. Ник дигәндә, бик бәби чагыннан ук, бишек яшендәге вакыттан ук ул мине үзе белән шулай концертларга, театрларга, сәхнә артына алып килеп йөри торган булган. Үземне үзем белештерә башлаганнан бирле мин инде сәхнәдә үсәм. Раиләнең бик күп конкурс, бәйгеләрдә җиңгән җыр һәм бию коллективына да барлык костюмнарны һәм киемнәрне дә әнисе тегә. Ул костюмнарны
Интернеттан алабыз. Аннан соң менә Сөембикә журналы алдырабыз, аннан карыйбыз. Бик матур әлгеләр чыга. Аннан соң инде шул бии торган балаларның рәсемнәре чыга, алай да әйттереп ала алабыз. Ә әлгеләрен менә шулай китаплардан җыябыз. Элекке китаплардан да алабыз. Айлар, еллар дәвамында һәр кеше белән дә уртак тел табу, гайбәт сүзен ишетмәү, аларның гозер йомышларына булышу, алтын куллы булуы Мәрьям апага авылдашларының хөрмәт-ихтирамын китергән. Бүген аның күрше авылга кызы янына күчеп китүен дә балтайлылар зур югалту сыман кабул иткән. Җыр, бию, тегү, Барысы да шушы Мәрьям эше белән башлады. Ул шундый итеп оста консерт күлмәкләре тегү дисеңме? Аларны ләззәт белән халыкка тәкъдим итү дисеңме? Берсен әйткәндә, ул авылның, шушы Уртабалтай авылының э, аяклы хәзинәсе иде. Бик күп балага кул эшләре буенча үзенең хезмәтен күрсәтте һәм дә инде ул безнең мәдәниятыбызны, сәнгатебезне, мәгърифәтебезне күтәрергә бик зур көч куйган шәхес. Бик нечкә күңелле, бөтен әйберне дә тыемлый ул. Ул бөтен кешенең кешене дә сиземли ул, тыемлый ул. Ул аның кебек нечкә күңелле беркая да юк. Ул музыканы тойган кеше ул бигрәк тә кешене дә тыемлыйдыр дип беләм мин аны. Башка бик күпләрдән аермалы буларак, ихластан әйтелгән шундый рәхмәт сүзләрен, җылы теләкләрне Мәрьям апа көн саен ишетә. Ул моны еллар дәвамында үзенең тырышлыгы һәм кешеләрне яратуы белән яулады.